sadarkaa gaafa awwalaa dhagaa bu'uuraa kaafamee dhufee jiru waan ta'e namni hundinuu gaafa dhufu san bakka hedduutti dhagaan bu'uuraa hin makaa'ama garuu bakka gahaan hunda namaatitti yaada ta'ee ture gaafa mashaayikni keenya sheekonni keenya kollejjii gaafa isin dhuftan san isatu ijaaramee sadarkaa guguddaan gartee ijoollee kutaa akka akkaadaamii baratan sadarkaa biyyattiitiittuu waan guddaa irra gahan eebbisiisaa jira. Akkuma sabni dippiloomaan digriin eebbisiisaa jira jedhanii hojii nutti himan guyyaa hadhaa isa san argine jennee

Inni guyyaa hadhaa dhufe kun ka ajaa'ibaati inni illee akkuma sana. Maqaa Ustaaza keenya kabajamaa Doktor Qamar Huseen Qabeetal yoo madarakii irra baru kamartuu karuu biitii bu'u isaan tuun keessa jira. Ka sodaadhaan hedduu qabu. Ustaaziin isaan keessa jiranii akkuma san biiroo barnootaa irraa gartee bakka mootummaa bu'anii waan kanarratti dhaabachuu qabna jedhanii

Waan addunyaa fi Aakhiratti na dhiba jettee ati ofirra sodaattu hunda Rabbi sirra haa qabu. Jechaa fi gocha laga Jahannam si fidu tokkocha Rabbi si hin mijeessin. Jechaa fi gocha Jannata si fidu tokko Rabbi si dhibsiisin. Oma kee kana Rabbi Qur'aanaan haa guutu. Wanni si yaachise, wanni si cinqe hundi sirraa lafa haa buusu. Jechi afaan keetii bahu jecha addunyaan ittiin ijaaramtu Rabbi afaanii si haa baasu. Bakka ati dhayxe Rabbi barakaa haa fidu. Waan ati harkaan qabatte Rabbi barakaa itti haa naqu. Badii ati dalayde, ka dhoysat dalayde, kan nama keessat dalayde, ka ummata fuuldura hojjatte, ka ati dagatte hunda Rabbi sii haa dhiisu. Jijjiiramni waggaa dhufu, ka hiyyummaan sirraa jijjiiramte, jallinaa fi wan adda addaa sirraa jijjiiramee, takkaa jiruu akkanaa argee hin beeku. Mallattoo wal geettii gaafa guyyaa borumtaa Arafaa asiin wal geenne sani. Du'aayi santu nuu qeebalame jettee ta ati ittiin Rabbiin galateeffattu Rabbi nu haa garsiisu. Wa salla Allaahu wa sallama wa baaraka alaa nabiyyinaa Muhammadi wa alaa aalihi wa sahbihi.

Akkami beektan isin? Akkami beektan? Nuti kun amma diddiimaadha. Ani kun amma abbaa kiyyaan halache. Abbaa kiyyaan halache. Xiqqashoo abbaa kiyya kanaan boca isaatiin qaba. Boca qirixii isaatiin qaba. Akkasii moo akkasii miti? Garuu diiminni kiyya waa diimina dilasii miti. Duuba tanarra diimatte tana booda hin sodaadhu an. Hin sodaadhu. Xiqqoo malaayikaa rabbiiti jeetu hin sodaadhu. Bar ni sodaattaa bar. Tanaafuu dhiiruma keenya kana fakkaadha. Laal gurraachoomina isaatii wajjin eessa jira? Jannata jira. Aljannatu liman abada Allaha walaw kaana abdan habashiyyan. Wannaaru liman asallaaha walaw kaana araban qureshiyyan. Jannanni ta nama Rabbi gabbareeti osoo gabricha mataa qirciiccaadhaa ka mataan isaa akka tikichaa irra taa'ullee ta'u. Tikicha, tikicha ka tokko asirra takka. Akka ganda keessanii kana nutti hin haasawinaa moo. Ganda keessan kana bar dhiiraa fi dhalaan asii ol waluma fakkaatanii bar. dhiiraa fi dhalaa biyya tanaa wanni adda beeytuun dhiiraa fi dhalaa biyya teeny tanaa wanni adda beeytuun kanaa fi kachi duubaa saniin adda beeyta. Akkasii akkasii miti. Mataa kanaan cufti isaanii shanyoodha shanyoo. Shanyuma cufti isaanii. bar dhalaan teenya bar dhalaan teenya arabaa bar boo irra isin rabbiin irraa qaarsuma isinii godhee bar bar rabbiin isin bar amma kana isin oomishtanii gurguruu dandeessanii Aa, amatatti oomishtanii gurguruu dandeessanii bar akkanaa bar gandi keenya kun duuba rabbiin kunilleen qananiidha kunilleen hannaadha